Hi ku la ka Dilolostro YouTube Channel hi kona xigodini xa Mampela. Eka n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2022, tinkuzi timbirhi ta ka Gaza ti ta va ti hlanganini naswona ti ta va ti pfaleriwe endzeni ka xivala xin'we, ti ta va ti karhi ti gwabana naswona swi ta tikomba leswaku n'winyi wa xivala i mani exikarhi ka vakulukumba lavambirhi. Hi nga va hi vulavula hi mani loko hi nga vulavuli hi Benny Mayengani the President? na Mister Post. Eka n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2022, hi vumbirhi bya vona va tshembhisi leswaku ri va ta humesa ti album leti eka tona va nga tshembhisa leswaku ri ku ta va ku karhi ku yevuriwa munhu ku ta va ku karhi ku bifiwa munhu kumbe ku ta va ku karhi ku tseketseriwa munhu se loko hi langutini hi vona nga ku vakulukumba lavambirhi kahlekahle va phikana vuntanga Loko ho tsundzuka eka lembe leri nga hundza loko Benny Mayengani a humesa album ya Tiko ra ka hina, Mister Post u ringeti matshalatshala ya ku lava ku lata pfala album leyi kumbe ku sivela album liyani hikuva a kumeka a feature-riwa eka album ya DJ Gift loyi ku nga muhumelerisi wa yena leyi a yi thyiwe leswaku ri mihloti ya ngwendza kambe a swi tswalanga mihandzu swi tlhele swi endleka nakambe ni le ka tlhelo ra Benny Mayengani hi N'wendzamhala Loko Mister Post a humesa album leyi a yi thyiwe leswaku ri Xitulu xa le Ximatsini, hi voni Benny Mayengana yena a feature-riwa eka album ya Sikiza Boys leyi a yi thyiwe leswaku Dilika Ntshava. Kambe na swona a swi tswalangi mihandzu. Se hi N'wendzamhala vakulukumba lavambirhi a ka ha ri na ku doja, a ku ri na laha munhu a nga ta tsutsumela kona. Hinkwavo va ta va va karhi va humesa ti-album hi n'hweti leyi fanaka. Ri ta va ri nga ri ro sungula leswaku Benny Mahingani the President na Mr Post va humesa ti-album hi n'hweti yin'we ku nga n'hweti ya N'wendzamhala. Hi ta tsundzuka hi lembe ra magidimbirhi makumembirhi loko Benny Mahingani a humesa album leyi a yi thyiwe leswaku ri Malambani. Mr Post u vuye a humesa album leyi a yi thyiwe leswaku ri Moya wa December. Kambe loko hi langutini layani Mr Post va fike va hluleka hi mhaka ya ku album leyi ya Malambani yi fike yi karhata swinene se a hi swi tivi leswaku eka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi ku ya hlula mani exikarhi ka mr post na beni mahingana loko hi langutini vunanga bya mr post hi vona byi fiki byi antswa swinene loko mo languta vunanga bya mr post byi le ku karhateni swinene na le ka lembe leri nga hundza lembe ra magidimbirhi makumembirhi n'we hi n'wendzamhala loko va humesa album ya xitulu xa le ximatsini Album liyani ku vulavula ntiyiso yi fiki yi va njhamba naswona ya ha ri ku karhateni na sweswiwani se eka n'wendzamhala ya lembe leri lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi va ta va karhi va humesa ti-album ta vona hi n'hweti leyi fanaka se hi ta vona leswaku ri i mani loyi a nga ta va muhluri eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi se ni nga vula leswaku swi le henhla ka vona vakulukumba lavawani leswaku va ya tirha hi matimba hi ku loko mo languta loko va rhambiwa leswaku va nyanyula ntshungu eka tigigi to hambanahambana va fika va vula leswaku ri hi december hi langutela swa matimba leswaku un'wana na un'wana u vula leswaku ri hi december u ya ku pfaleni kambe mitirho yona yi faneleke yi vulavula hi ta va hi rindzeli leswaku hi n'wandzamhala hi vona leswaku ri kuzi leyi nga ta hlula leyin'wanyani hi yihi exikarhi ka Mister Post na Benny Mayengani the President. Loko ni langutini exikarhi ka vakulukumba lava a ku na xinqambhani hinkwavo ka vona hi tinqambi leti nga na ntikelo se a swi laveki leswaku ri munhu a debyisa tintambu hi mhaka ya ku hi n'wendzamhala a nga kumeka a dya khisimusi ku vava leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel